Reit, pwy sgen i yma rwan? Enwes gwelwch yn dda. Sara Lloyd o blwyddyn deg, dwi wedi dod o wers mathemateg.
Ystafell? Ystafell 5.
A phwy sydd wedi cyrraedd nawr? Ie, Smith, roedd yna cefn ystafell tri hyn. A gwair mor tad ydw i, roedd yn deg, roedd ni mewn gwersi hanes yn ystafell 14. Wel, mae'n amlwg eich bod chi gyd yn anhapus gyda'r ysgol ar hyn o bryd. Pam, tybed? Wel, mae'n syml a bod yn onest. Mae gas gyda fi'r ysgol hon. Dwi'n casau'r ysgol. Dwi ddim eisiau dod i'r ysgol a dwi ddim eisiau bod yn yr ysgol. Dwi'n teimlo gyda Sara. Wel, mae'r ysgol yn iawn weithiau. Pam wyt ti mor grac, Sara? Mister Hughes, Mathemateg. Mae e eisiau fy ngweld i amser cinio. Pam wnes i anghofio gwaith cartref?
Wel, mae Mister Hughes yn hoffi gwaith cartref, mae'n berson diflas. Iawn, ond amser cinio. Dyla fod pob plant, pob disgybl, sori, yn gallu cael amser bryd ac amser cinio. Mae angen amser i ymlacio a bwyta arnon ni. Hefyd, gwaith cartref. Dwi'n gweithio'n galed yn yr ysgol bob dydd. A dwi ddim eisiau mynd adre a gwastraffu amser yn gwneud gwaith cartref ar ôl mynd adre. Mae'n amser banio gwaith cartref. Geiriau gryf, unrhywun eisiau ychwanegu? Wel, dwi'n cytuno gyda'r faniau talfa, ond mae gwaith cartref yn syniad da weithiau. Mae'n helpu i ddysgu pethau. Ydy, weithiau, ond dwi eisiau amser i wylio EastEnders a Arab Apprentice. Mae amser ymlacio yn bwysig. Mae angen system newydd yn yr ysgol hon. Pwynt da, hoffwn ni gael mwy o wersi chwaraeon a llai o wersi gwyddoniaeth. Dwi ddim yn deall chem ag a ffiseg ac mae bioleg yn ofnadwy.
Wel, mae'n iawn gen i gwyddoniaeth, dwi eisiau bod yn nyrs yn dyfodol. Felly bydd gwyddoniaeth yn dda. Ond, beth bynnag, dwi'n cytuno gyda chwaraeon. Mae angen, yn fy marn i, mae angen mwy o wers i chwaraeon. Dydy un awr y wythnos ddim yn digon. Ond dwi ddim yn gallu chwarae pêl-rwyd. Mae'n gas gyda fi nofio ar Reading Cross Rub o dan bobl fel fi.
Ond ie, mae gofalu am y corff yn bwysig. Mae gordewdra yn broblem fawr yng Nghymru heddiw. Dwi'n cytuno. Ond mae angen chwaraeon newydd. Dwi, dwi ddim eisiau mwy o wers i hogi, yn enwedig gyda Ffion Jenkins, mae hi'n beryglus gyda'r ffom hogi. Ha, dwi wedi sylwi ar Ffion ar y cae hogi, bydde hi'n handi yn y sgrym. Ond, rhaid i fi ddweud, mae chwaraeon yn helpu dysgu sgiliau tîm, ac mae bod yn awyr agored yn fendigedig ar ôl bod mewn labour i am awr.
Dwi'n deall y pwynt ond hoffwn ni astudio drama. Yy dydyn ni ddim yn gallu astudio drama yn yr ysgol hon a dwi eisiau bod yn actores. Does dim llawer ddewis gyda'r cwricwlwm newydd, rhaid i bawb ddysgu Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. Wedyn, rhaid i bawb wneud gwersi chwaraeon ac addysg ryfeddol. Mae eisiau mwy o ddewis. Hoffwn i ddysgu i Rwsieg a Sbaeneg, dim just Ffrangeg.
Right, dyma'r sefyllfa. Rydyn ni eisiau cwricwlwm newydd. Rydyn ni eisiau mwy o gwersi chwaraeon a llai o gwersi technoleg a gwyddoniaeth. Rydyn ni, na, dydyn ni ddim eisiau unrhyw mwy gwaith cartref. Rydyn ni eisiau cadw ein amser brêc a cadw ein amser cinio i bod gyda ffrindiau. Heddiw.
Byddai hynny ddim yn bosibl heddiw.
Dyna phroblem yr ysgol hon, rheolau twp. Felly mae rhaid i mi wneud fy ngwaith cartref a weld Mister Hughes. Yn bendant, a bu Gwen a Nia yn colli hanner amser cinio hefyd. Tro nesa, fydd fi eisiau aros yn y gwersi, felly. Hmm.